Previously on Rwendo the Journey. Zita ndoitwa Innocent Mijundu. Ndinoita zvemagitare ndinoimba nezvino ndoimba nechikwata cheZare Music.
Nowero mutsaiwe tifambe nayo kete
zita rangu ndinonzi nowe unyazanda ndakaberekwa mugore ra 1979 e, gitare ndakatodzidzawo nditori mwana muduku zvikuru ndakuita grade 4 ha zvinenge zvanga zvakuita chaizvo chaizvo manje mukoma wangu umwe the late akashaika anosiyira inini mukubarwa kwedu airidzawo kupenga udzoke asi akashaika zvake

munofara here zviri sei sei sei kwamuri zita rangu ndinonzi nowe unyazanda ndakaberekwa mugore ra 1979 kubhangeti kwahore ah yes mutangiro wandakazvitawo zvemagitare ndakazvitanga hangu ndichiri kukura kubhangeti ndichiri kuenda kuchikoro zvinhu zvandaitongofarira hangu kubva ndichingokura zvemagitare izvi but eh, muwiri wandakazoita kuzenge ndakuridza nemabhendi bhendi randakatanga kushanda naro igore ra1994 mi ndaisida mbaza kwezebra express ndovanhu vandakaona vachiridza kubhangeti vakakwanisa kunditora kubva kubhangeti kuti ndiuye kuno kuharare ndizosangana nemagurupisi mahombe kwadambaza takatiridzei handina kunyanya kugara nguva yakareba sterei ah, ndakabva ndabva kwadambaza same gore iroro na 94 ndichibva ndaenda kunojoina ngwenya brothers ngwenya brothers eh, pakazoita tedius album yake inonzi muzita rashe ndo first album yandakatanga kurekoda ndiri ngwenya brothers ndikazorekoda rimwe album inonzi ndinokutendai eh, tikazinge taitawo imwe bhendi raitanga tichiburidza pava rainzi ngwena yanga brothers ndokuva ndakaitawo masongo akawanda wanda ainzi anatendai makore chichichichichichi eh, tabva ipapo iyo ndofunga yanga ya 97 97 97 ndakazinge ndambo eh, ndakamboita musician akambobatsira vamwe mumwe musician wandakambobatsira muimbi ndi soma soma ndakambomuita album yake inonzi wakandidadira ndairidza rhythm paalbum iroro neimwe album yakazouya yakazotera inonzi shara pane masong imwe song yandakaridzawo lead nemamwe acho ndairidza rhythm eh, after ipapo nguva yandakabatsira soma iyoyo ndairidza ndakange ndakuridza nebarura express but ana mukomademba wanga asipo zvawo tanga tiri kuina shepard ainzi shepard akim airidza bas kitson madzorera airidza madrums ndiko kwatakange tiriko inini noro nyazanda ndichiridzawo lead nekuimba tikarekodha imwe album yainzi chido masongs acho anga akakanyorwa namukoma lenat dembo haana kuzongonya kunzwikira nzwikirawo zvayo asi ariko masongs awo nguva imwe chete tairidza nemukomana lead man kwasuru anonzi knowledge ndiye anga ari panga akarepresa innocent mujindu airidza ridhim panguva iyoyo ndo pandakabva ikoko ndikazoenda kwalena dizhakata ah ndasvika kwazvakaita kuya kwa ndakati ridzei ridzei 98 fana kuyanga 98 apa album andakakwanisa kuita kwazvakata ndakakwanisa kuita album inonzi pakuyambuka ndakaita masongo anonzi pakuyambuka yacho iyoyo ndairidza bhasi kwazvakata ndairidza bhasi pakuyambuka eh, chibingaidzo uri kuwanza joy eh, bhora rembabvu Eh, segwayana dzakangowanda wanda dzakadana mamari nemiti dzakazoteera kuzosvika gore ra 2000 muna 2000 ndopandakazojoina mukoma aleki macheso kunonge ndoo kwandiri nanhasi Eh, gitare ndakatodzidzawo nditori mwana muduku zvikuru akare ka nditori ndifunga ndaita ndaita grade grade three pama grade three ko kunanga ndakutanga zvekudzidzira gitare zvekutorawo zvigaba zvizvozvo izvi zvigaba izvi ndichigadzira zvangu zvishungu zvekuda kuita gitare saka kuarea kwandakakurirako kune vamwe vaito vairidzawo zvitini iwawo ndovanhu vandaiteedzana navo nguva zhinji kwavanenge vari vachiridza gitare chandaingonakidzwa kungoda munhu airidza gitare ndichingotera zvaaiita saka ndikuzotangawo kuita izvozvo handina kuzomira kusvika pandakazenge ndakuita grade four ndakuita grade four haa zvinenge zvanga zvakuita chaizvo chaizvo manje mukoma wangu umwe the late akashaika anosiira inini mukubarwa kwedu airidzawo kupenga udzoke asi akashaika zvake iyi ndimumwe anga ane musikanzwa yaikwanisa kukuviza viza zvemagitare saka panguva yakaona kuti haini ndenge ndave ndaendera mberi zvekuita magitare ndo paakabva atanga iye semunhu aigona kuviza obva waizva zvemagitare zvataikunge takutidzidzira zvakanaka zvakanyatsogadzirwawo zvekuti zvinzwisisike zvirire bhozi zvinosiyana zvimwe unogona kugadzira zvetwaini Yes, ndine mhuri. Vasikana ndine 4, mkomana 1. Mhuri ndinayo chaizvo nemadzimai angu. Mudzimai wangu anonzi Wadzanai Tanaka. Ndiye unondiwachira nokundichengeta chaizvo. Ah, shuviro iriko kuti ukaona waona mwana achida kuzama zvinoita mudhara ane shungu zvake sakeni keni ane shungu ake anombokamupakitira anogona kubata mboti dzidi zvanoita but ndakaona senge iye haana shungu nazvo straight boys eh, gitare rinoda kuzvipa nguva kuzvipa nguva yakakwana chaizvo nguva yaunozvipa naro ndiwo nguva inoita kuti uh, unge manzwisana iwe uine gitare but eh, ndiri mushuviro wekufamba kwenguva kuti akaramba achi semunhu akuziva makizi ah, ndofunga zviri kwaari pakuridza hangu handiti maexercise ayo maexercise hapana kungoridza chete zviripo zvigunhu zvinotozongoteera sound chinotanga gita richiridzwa Eh, chinotanga musoro kana mamune zvekuridza zvekuti seni hangu kazhinji kacho ndokwanisa kukomboza zvekuridza ndisina gitari gitari ndozongotishandisa kuzvandoda kuimba izvo andakasununga kuda kuimba ndogona kuzvimba negitari gitari chinhu chakangofana necalculator unokwanisa kungoika max dzako ipapo ndomaitiro andinoita ya music yandakaita kwamacheso kugokesa mberi kwazvo e, ndakatangira pana zvakanaka zvakadaro zvakanaka zvakadaro e, tikauya madhau tikauya wapupuri pupurai e, tikauya e, yatakaita inana madhuwe dzawanda manje tikazoita imwe yatakaita inana tafadzwa tikazoita imwe inana macharangwanda e, ndifunga ndopandarombobhureka mbijani ndikazodzoka manje pandakazodzoka ndo pandakazosvika chizvaita pana kudzwai after taita kudzwai eh, tikaita iyi yatakaita iyi zuro ndizuro iyi ah, pamarhythm list andofa ah, marhythm list vazhinji yese andakasangana navo vanogona vazhinji vese vanogona zvino ndinongonakidzwa nezvanaka rhythm wandinenge ndinaye panguva iyeyo tinongoita kuti zviite zviti panguva ino handina wandingati hangu kuti nekuti anga akanyaopenga sekai wanenge aipapo nekanyaunya pasi kuti nemashandiro atoita tongotipa weki yatiri kuita iyo tinongobatsana tese kuti zviite bhoo pari zvino vanoda kubatsira kubatsira kwanenge ita ndikabatsira hangu e, nekupawo mazano asi kubatsira kwokuti ndinge ndichiita graft kudai so ndoita maworks yomumwe munhu ndofunga zvakaoma kuzvipata kwedu kwatiri e, e, zvakungofanira matimu ebhora kuti wozenge woenda kunotambira capes iwe uri kudynamos zvinorema kana iyo kudynamos kwacho unozoita chiremera asi ndinokwanisa hangu kubatsira nemazano ndiri mungwenya brothers ndairidza rhythm ona muzita rashe ipapo marhythm album yacho yese ina ndinokutenda yange marhythm Ah, zvinowanika kana nguva yaunotora une gitaya ndizvono nekuti iwewe eh, unoda kuridzei wapuwa gitaya ipapo haisi kuti zvinonangina sei kachingoti pangu bcause nguva yese yandotora gitaya randishaye chitswa chandinokwanisa kuridza panguva yayo Andina ah, anopfeka kuti ndiyana ah, mabest vakawanda handina wanenga nyaya do mangu kuti ndinhingi asi mabest vakawanda asi ah, mabest vakawanda vanogona kuti vakawanda handina wanenge ati uyo anonyanya kugona bhozi mumwe chinokugoneka dzimwe dzimwe pane kugona kuridza kozoita kugona sound umwe anokwanisa kukwanisa kutongoridza ingaite kana one song wotoita sound yakanaka ipapo saka handingati hangu handinganyanya kuti asi vakawanda vanogona yes kuimba ndinokwanisa kuimba like nguva yandakabva kwatedius takaita patakaita band rainzi mbwena yanga kwandati kune masongo andakamboitawo angu akafanana natenda emakore chakuti chakuti eh, eh, ndini ndaiimba ipapo ndii ndaimba ipapo kwababa shero eh, baba shero semunhu anogona kuridza magitari ese pane pamwe imwe song vanogona kufila kunzwa kuti vanoda kuridza lead yes vanorova lead inini vanondipawo bhesi kuti dzidzawo bhesi iri vaketa ndomuitiro vatinoita pavanenge vakasunungwa song yavanenge vakasunungwa kuridza lead vanondipa gita rebhesi kuti ridza gita rebhesi ndokuza kwandoita bhesi kwabashaya yes asi masongo ariko andakaita beswa bashero akafanira kudzima moto eh, kudzima moto murume kana wafunga kuroora ndairidza bhasi papo na inonzi chii muronda tsimba ariko masongo andakaridza bhasi pabashero anogona kukwana kana i think kana four kana kuchenjere ndinga kutorerwa ndairidza bhasi pabashero vachiridza lidi yes vakana zvakanaka zvakadaro ndi ndakaplaya ndoyaiwa first album yangu kumberi kwazvo vashero tinoshanda zvakanaka tose mukoma kwandiri eh, mukuru kubasa mukoma and munhu wandakasununguka kutaura naye anokwanisa kutibatsira chero zvinotinetsawo muupenyu tinoshanda zvakanaka chose toshanda zvakanaka chose nekuda that's why pandakambobreaka ndikamboendawo zvangu ndikaenda kwandakaita ndakaona zvakakodzera kuti ndidzoke ndinofanira kuti akanditambira mune zvakanaka sterei yes nababa shero tinoshanda takasunungura zvakanaka kunyaya kumagitari okubhoo baba shero munhu akasununguka zvawakidza iwo kana waita saundi yakanaka vanokubheka makutoridza makutogadzira songo kubva ipapo asi kana uchiidza zvisinganakidze mahwani because iwo kana uchiidza zvisinganakidze vanenge vachiti vanoti kuti apa papa asi unakidza apa vanotora gita rero anoiridza ndo zvakanakira munhu anogona magita ese munhu wekuti eh, chero uchiridza lead isiri bho vanokwanisa kutokubatsira palead pako kuti wadii kungoiti zvakati zvakati kuti zvibatane chero kuripi

pamix pamaabhamu ese andakaita andakange ndiripo ndichiridza zvandoti ndakaridza sterek kuti nditi dakati ndona ndakaridza sterek ndinganyepi asi ese ndinongova panguva yakafanana yekuitasi because pa kuti kuti zvizorekodwa zvinotanga zvatondinakidza inini sometimes ndinenge ndatombozvinzwa kuti zvinoita kana tazviita saka zvese ndongozvipa nguva yakwana handina yandinonyaya kuti indo yakanyana yakanhingi nastek zvese ndinongozita ndongosita kumipanda mumwe chete ndashoya ndinoti handikanganwe akuti nditi one ini kanyepa bhosi pandinodoma rimwe imwe shoka kunenge kune mamwe akawanda asara akawandisa kuva mashows atakaita tiri kuuk atakaita tiri kuamerica atakaita tiri kuaustralia kusouth nemuno macho muzimbabwe muno hamawani ndikatarisa kana kubulawayo chaiko chaiko eh, atairidzira vanhu vakawanda sek mashows atairidza tega isu ndisu achinzi alek machaisu ende kupisa mberi kwazvo tairidzira vanhu vakawanda sek ndimamwe mashows anenge ati athousand vangati iwawa andimakangano iwa Ah, panguva yanenge ndiri free yangu ndakasununga chandiwanzofara seki kuona tv channel yemhuka mm-hmm. nekubatsira musikana wangu kubika sometimes kana tiri kumba wako pane nguva yandinotombori kwese ndichitomboita kupi ndini chibika andifunga ndandina zvimuowa those but izvozvo ndozvanonyakufara seki ndozvandosimboita kati kana ndiri kumba ndakasununguka angu ya pari zvino ndane 27 years ndichiita zvemagitari handibatsira magitari handionesa nyika dzakawanda sterek chaizvo zvokuti haiwa bho zvigutsi nekundibatsira pamwe nekuendesa vana vangu kuzvikoro kuti vaite bho bho chaizvo but yesh shuwiro yangu shuwiro yangu shuwiro yangu ndeyekuti Eh, dei magitare akwanisa andibatsira magitare andikwanisa kupedzisa pamba pangu pandogara pangu ndikwanise kuextenda imba yangu otherwise ndingafara sterek and gore ndichaita zvomuti i think ndichazofara sterek muupenyu hwangu bcause ndoshuwiro yangu woyi ya kune vari kutanga vari kukura vari kuya magitare ah, zvinoda kushinga kutozvipa nguva yakanaka kuti uite semaitiro yatikuita atoita iwa magitare zvoda nguva yakanaka yekuzvipa nokuti sezvandaseva kuti gitare chiridzwa eh, ukachidzidzira mune zvakanaka ukachigona kuti zvauri kufunga iwewo kuti ndoda kuridza zvakati zvaka zvaka zvakati mupfungwa unokwanisa kuzvita pagita ukakwanisa kuita vandinoona haa unoenda mberi haupererwe sterek than ku Ah, mafans muri sei bho zvekuti magitare chandakati kumafans ah, magitare bho album riri kuuya riri kugadzirwa zviriko kwa music iriko yakawanda stere eh, zvekuti hakushaikwe ah, zvinouya zviriko zvingangononoka asi zvinouya chete eh, inyaya yelockdown chete asi Eh, ndofunga kune vamwe vanondiziva vamwe wacho tajaira kana tokuonana mukufamba matinofamba umu tichinoita mashows but apa hatichakwanisa kufamba nenyaya yelockdown eh, asi ndakasununguka chose nhamba dzangu munondibata nhamba dzamukona pascreen izo ndo nhamba dzangu munondibata papo tinotaura ini ipapo tinoshuwirawo kuti eh, lockdown painenge yapera kana kuti chirwere chiriko ichi chatikanganisa ichi